Ve başqaları. Bugün ise, aziz dostlar, qırımtatar edebiyatınıñ eñ körümli, istidatlı, sevimli şairi, yazıcı, terciman Şakir Selimniñ icadiy faaliyetinen tanış olmaq içün sizlerni ekran qarşısına davet etemiz. Bugün bizler Şakir ağanıñ Yıldız jurnalınıñ redaktsiyasında musafirlikte bulunamız. Yol beriñ şairge, o bir yolcudır. Enişli, yoquşlı yollardan ketken insanlar ögünde o çoq borcludır. Borcunı ödese, oña şu yeter. Teymeni şairge, o bir bülbüldir. İnsanlar zevqi içün tañlarda ötken çeşit gül içinde o cümert güldir. Qalplerni pak etse, oña şu yeter.
Kerçekten de Şakir Selim qırımtatar edebiyatınıñ bülbülüdir. Onıñ icadiy yolu eñ işli, yoquşlı olğanına baqmadan, şair hor halqımızğa olğan büyük sevgisini, kelecekke ümütnen baqışı, edebiyatqa sadaqatını coymadı. Tüşünce adlı şiirinde böyle yazan, Ey, felek, işiñe aqıllar yetmey, Tatarnıñ başında tüşünce bitmey, Bir küçük arzum bar, aqılımdan ketmey, Ömürler bite ve ömürler kele, Demesinler, dünya bularğa baqıp, Bir köznen ağlay, bir köznen küle. Bütün dünyağa saçılıp ketken mazlum halqımıznıñ onıñ qocaman dertini Şair Şakir Selim öz şiirlerinde büyük ustalıqnen körsete. Şakir Selim biñ doquz yüz qırq ekinci senesi aprel onında Qırımnıñ Aqşeih rayonındaki Büyük As köyünde doğdı. Özbekistanda Cambay rayonınıñ, soñra Samarqand şeerinde yaşadı. Anda Samarkand universitetiniñ filologiya fakültetini bitirdi. Biñ doquz yüz yetmiş birinci senesinden Şakir Selim, Lenin bayrağı gazetasınıñ Samarkand vilâyeti boyunca mübiri olıp çalıştı. Aradan keçken yıllarda onıñ Aq bardaq, Duyğularım, Sevgi alevi, uyanuv, yellerni diñle, tüşünce kibi şiiriy cıntıqları basıldı. Bugün bu cıntıqlardan, qıymetli balalar, çeşit yıllarda yazılğan şiirler ve masallar diñlersiñiz. Sevimli şairimiz balalar içün de çoq meraqlı eserler yazdı. Meselâ, Bizim qorantamız. Qorantamız büyük degil. Episi olıp on bir can, babam, anam, ağam, aptem, Ayşe, Fatma ve Gülcan. Ağam Asan, aptem Gülnaz, Ayşe, Fatma, egizler. Episi olıp qorantada altı balamız bizler. Qarbabam ve bitam da bizim evde yaşaylar. Bizler dayım er kün saba sütli vodka aşaylar. Qanı, bir da sayayım, onmı ya da on bir can. Babam, anam, ağam, aptem, Ayşe, Fatma, men, Gülcan. Qarbabam ve bitam men, on. Vay, yanıldımı sayğanda? Aa! Ayınmayıp yuqlağan pardoşumız qalğanda. Men özüm. Yaşım indi üçke toldı, boyum masağa ete. Elbet, endi büyük oldım, er şeyni men özüm etem. İstesler raf üstünden alıp bermege yüzüm. Qolum salap qıçıram men, Toqtın, toqtın, men özüm. Anam dese anterini, Ketir yuvarım, quzum, deyim. Yoq, yoq, anaçığım, yuvarım onı özüm. Babam bir kün bostandan ketirdi sırlı qarpuz. Ey, bu qarpuz degenleri ola eken pek arsız. İç kimsege bildirmeden, oña pıçaq sapladım. Qarpız tekil, parmacığım kesildi, pek ağladım. Parmağımnı bağladılar, buna yoqtur iç sözüm. Evdekiler añladılar, artıq demem men özüm. Bitam soray parmağımı, kim kesti ya, ayt quzum. Bita çığım büyük oldım, onı kestim men özüm. Şimdi daa bir şiirçik diñleñiz, masal. Can sıqıcı qış gecesi, sabiy yata, yuqlamay, ıslaq çalıp, yeller ise, tışta ayaz, qarnı may. Yuqla, quzum, dey bitası, yum qozunı, ay-ya-ay, tışta boran şamatası, şaqa etip oynamay. Çoq yuqlasañ, tüşüñçığım, tatlı tüşler körersiñ. Yum qozunı, quzuçığım, Bir gecede ösersiñ. Bitaçığım, masal söyle, soñ yuqlarım, dey bala. Bitay başlay mına şöyle, sabiy yuquğa dala. Bir zamanda yaşay eken cenkni bilmey adamlar, çalışa ve aşay eken cenkte ölmey adamlar. Yer yüzünde zamanlar tınç, devletler tınç kün körgen, asker-masker olmağan iç, Er kes birday şem yürgen, balalarnıñ babaları saban sürgen tarlada, nomay aşlıq obaları yükselgenler tarlada, kimse qorqıp yaşamağan, dünya cenksizken eken, yahşı-yaman halq olmağan, er kes birday şem eken, analarnıñ başı üzre parıldağan al küneş, Yer qocaman bir ev eken, adamları dost ve eş, bitay soyli, çorap öre, yuqla qozım, ay ya ay, Sabi tatlı tüşler köre, Sabi tatlı tınç yuqlay. Şakir ağa öz icadında büyük sevgi ve ürmet ile qıymetli, dülber ve mulâyim işkir analarımızğa yüksek qıymet kese ve çoqtan-çoq şiirler yaza. Olarnıñ arasında men anamnı pek sağındım. Elvida, anam! Ey, can! Ana qıymeti!
Dünyada er şeyniñ qıymeti ola, ana qıymetini yoqtır ölçüsi, ayatnıñ qaç çeşit ziyneti ola, ebediy qalğan şey tek ana tüsü. Elvida, elvida, elvida, anam! Soñ kere qabriniñ otların yulqtım, Eñ ağır ayrılıq keldi dep sanam anayım, Men Vatan yoluna çıqtım. Şakir Selim biñ doquz yüz seksen doquzıncı senesi Vatanğa qayta ve yañı doğğan Dostluq gazetasında çalışıp başladı. Qırımğa köçip kelgen yazıcılarnı birleştirip, Qırımtatar edebiyatı keñeşini teşkil ettim ve oña yolbaşçılıq yaptım. Şimdi ise Şakir Selim Yıldız jurnalınıñ baş muarriridir. Şakir ağa, sizge bir qaç sual bermek isteymiz. Eserleriñizniñ arasında eñ qıymetli qaysın sayasıñız?
Evet, meraqlı ve mürekkep sual. Şimdi tüşünip oturam seniñ sualın üstünde. Böyle bir eserim Qıymetli, onı sevim desem, başqa şeerlerim canı ağıracaq. Onıñ içün bir ana-babağa, meselâ, evlâtlarıñıznıñ qaysı birini sevesiñiz, qaysı qıymetli deseñiz, beş evlâtı olsa, ebet, bunı sevim dese, bunıñ canı ağıracaq, bunı sevim dese, bunıñ canı ağıracaq. Yani men eserlerim episini yürek Ağrısınen yazdım, yürek quvançınen yazdım. Ebet, olarnıñ içinde bazı birler, bazı birleri zayıftırlar, bazı birleri o qadar küçlü degildirler. Amma buña baqmadan epsine bir ilham kerek oldı yazmaq içün. Amma kene konkret cevap bermege borclum, eserlerim içinde. Anağa bağışlanğan eserlerim, Vatanğa bağışlanğan eserlerim, menim nazarımda çoq qıymetlidir dep tüşünem. Çünki er bir insan birinci nevbette onı doğurğan anasını sevmek kerek, anasına borclu. Er bir insan Vatanı sevmek kerek. Ananen Vatan, onıñ içün biz Ana Vatan deymiz, öylemi? Ana Vatan, niçün ana Vatan deymiz? Ananen Vatan ekisi birdir ya. Oñ içün anağa, Vatanğa bağışlanğan şiirlerim, eserlerim eñ qıymetlisi dep sayım. Şakir ağa, balalar içün nasıl istegiñiz bar? Bu da çoq güzel sual. Asılda men özüm de bunı tüşünip otura edim şimdi, böyle sual berir ekenlerim dep. Çoq maşallah berdiñiz. Menim birinci istegim, mına siz kibi balalarımızğa ana Vatanımızda yaşaymız, bu büyük baht, büyük baht. Mına baqıñ, siz özüñizniñ ana tiliñizde ekranda peyda olasıñız, bütün Qırım sizge baqa, bütün qırımtatarlar milletimiz sizge baqa, bu siz içün pek büyük şey. Biz öyle şeyler körmedik. İstegim. Milletimizniñ bütün balaları siz kibi öz ana tilinde serbest laf etsinler, öz ana tilini sevsinler, tuvğan edebiyatını sevsinler, tuvğan milletini sevsinler. Eger mına bu menim istegim episi yerine kelse, inşalla biz özümizniñ Vatanımızğa aqiqiy saipleri olurmız. Onıñ içün tiliñizni seviñiz. Subiyatlı kibi ocañıznı, ocapçeñizni seviñiz, ana-babañıznıñ tilini seviñiz, milletiñizni seviñiz. Tek mına bundan soñ biz qırımtatar milleti olaraq yaşarmız ve yaşamağa aqqımız bar. Sağ oluñız. Sağ oluñız. Qıymetli balalar, belli qırımtatar şairi ve yazıcısı, terciman,